Nihin hi August ni ruk a si. August ni ruk i a cangmi kan Lairam chungah a cang deuhmi thil deuh kha focus ka rak tuah i chim ka rak i tim. Nihin ah khan Hakha kan puahkehnak kha a um. Le cu puahkehnak kong he pehtlaihin khika i Hakha i a ummi mi pakhat he khan phone kan i chawn i cu kan phone chawnhnak record ka tuahmi zong cu hika hin upload ka rak tuah lai i a aw vialte he zei ka ti lai ka thlen lai aw dangpi khin ka rak thlen lai i khakha rak ka thei thiam te law le kan i chawnh i khakha amah a hmun bak ah a puah lio ah khan khaka pawngkam ah khan a um vemi kha si zeitindah puah ning si ti bantuk zei suimilam zeizah hrawngah puah ti bantuk pawl kha ai hliam khuaimi hna an um maw ti bantuk kha bia ka hal i hika hi a puahnak hi market pawng market pin deuh i musanra timi thil ṭhitnak dawr hmai bak ah kan si ti i zinglei suimilam hlei khat le cheu hrawngah khan minute hlei khat le minute hlei nga hrawngah khan si lai ti i thil a can hip khakha rak puak tikah khan Musanda fapa nih khan cu a pu a kekmi te cu a va lak i phundang te khi si te khi bantuk bom te pawl hi zei ka ti lai thei hngal deuhmi nih khan cun hi cu cu bantuk in sermi cozah ser til kut ser hei ti pawl kha cun India lei ser hei ti pawl kha a thei hngalmi kha an um ngai rua le khakha kha bom kha an vun zoh tiah khan ah hihi cu ralhrang lei bom si ti khi an vun theih khawh colh ti kha si.

Inncung a kaikar te si te kha a dawr ah khan um sehlaw pakhat khat fak nawn in ai hliam kho i lai cun thihnak zong va chet ahcun ton khawh kha si men lai tiah khan a bia a ka chawntu pa nih khan cun ka ti khan a ka ti i Musanra fapa tu hi a hngawng hrawng ah hin hliamhma fate khi a tuar te le bom hi thihnak tlak taktak kha cu a si lo an bom tuahmi hi ti kha a ka ruahmi cu si le cu ahcun ka halmi cu zeitin hihi CDF lei hna an si hnga maw cun zeitin dah thil sining pawl kha fiang deuh ka vun hal tikah khan a ka timi cu hihi ralkap nih a kuat an sinmi si lai tiah ka ruah te le amah nih a ka chimhmi pawl zong kai ka hin atu tlawmpal ka hrilhfiah hnu ah khan ka rak langhter ṭhan te lai le anmah ralhrang lei nih hin CDF le mipi karlak ah hin buaibainak um seh ti phun khin an tuah hrammi khi si men lai tiah ka ruah te le CDF nih khuachung ah mah bantuk mipi zapi chawhnak te pawl ah mu hi bantuk thil an tuah ti kha Khi bantuk leikam deuh khin a kuat sin hna silo lo ti kha rak ka ti. I zingka hin ralhrang hin an tam ngai ti ma pongkam market pongkrong musanda khi buchu lam ma chi pongkrong kha ralhrang kha an tam ngai te le cu tlawmpal ah an kir di i zinglei pakua hrawng kha an kir di i bom a puah bak khin an rak pha dih col an ti ralhrang kha kha pong bak ah khan mu vung ti kan ra re an rang tung ti ra hrang mi zong kha i cycle ai chok lat mi poh kha an kan check hlat di ti kha se cycle thul bok te pawl hna kha an kan kau piak i cuti cun tlaih khi ngai ngai kha cu a um lo tlaih khi kha cu kan tong lo tikha a ka ruah ning cu si le khika Hakha hrawnghrang kha cu nizan ti ni hrawng zong ah khan anmah le mah i kahnak te pawl hna kha van chuak le kha zong kha zei ka ti lai mi ṭhenkhat nih cun zum lo ngai a ruang cu anmah le anmah i nawn si lo khan hihi CDF nih an tuahmi si an kan kahmi si ti phun deuh khin thil khi kalpi hna sehlaw a dawh ti khi zapi nih an hmuhning khi cu si le Hakha Hrawnghrang i chawh le le umkal kha i ralrin ngai ngai kha hau tinak kha si
critical tikhin tikhin an i ṭhial
Macu a puah dih hnu ahcun chekhlatnak fak ngai an tuah ṭhan tinak sila cu ti.
Cun market thathat pa kha innka khan a kut a puah dih bak khan a liang an leh le an kal le a chuak maw chuak lo dek. Cikhat kalpi le a chuak ṭhan.

ceih ka duhmi vun chim ka duhmi cu nizan ti ni naite ah khan thangzang thangzang mino le thangzang khua hruaitu pawl nih dawr thil an khanghmi kong ah khan tlawmpal te pittana kha van um dawr neitu le hruaitu karlak ah khan i hmuh thiam lo nak tete kha van um le hika hin dawr neitu lei nih an chimmi le Thangzang khua hruaitu mino le khua hruaitu khuabawi tlang lei nih an vun chimmi kha hika hin ka vun chim ṭhan lai. Le hi ahhin dawr thil hi an voi khat tuahnak si ve Thangzang khua thar nih hin. Cu hlan ah khan an rak tuah balmi thil zong kha si lo. Le hika hin Thangzang nih Thangzang khua chung, Thangzang khua thar i khua hruaitu ukcho'i le mino kha i fonh in meeting an nei. Hihi an khuabawipa he zong phone ṭha tein kan i chawn. I an khuabawipa nih a timi cu, cu hlan zongah kan rak tuah bal lo an ti i lungler i anmah ṭhan ah lei mu annih kha lungler nih ṭhithruaimi an si tikah kan lungler lei i doctor te kan i neihmi hna zong nih khan hi biatak tein nan kan tawlrel piak hau zawtfah tam ngai a chuahtertu a si hi ni thla luanmi dawr thil nih hin biatak tein checkhlatnak kan tuahpiak ulaw ṭha tiah khan an kan ti tawn an ti le anmah lei pressure peknak zong khan a si kho le kha tikah khan atu bantukin timhlamhnak kan vun nei i hi dawr thil an rak check hlan ah hin thawngthanhnak zong kha an rak neih ta hna thawngthanhnak thaizing ah cu bantuk kha bantuk checkhlatnak kan nei lai tiah khan ṭha tein thawng an thanh ta dihmi kha a si le hi ah hin dawr neitu lei nih an vun chimmi hi tlawmpal te ka vun chim hmasa lai i dawr neitu lei nih an vun chimmi ahcun date a auh le auh lo hi an i fiang lo ti kha si le an ser ni thla te pawl hna khi date auh ti an kan cohlan piak ti kha an vun chimmi ah khan a vun i tel. Le date auh le auh lo hi a zuartu zong nih hin ṭha tein kan theihmi si. Zei ka ti lai, hi an vun check tikah hin an i fiang lo khin kan ruah. I date auh lomi bak zong kha an kan lak piak ti kha an chim duhnak cu si. Le cun Khirh awk a ṭhami changreu te pawl hna kha tampi um i changreu hi caan sau a daihmi a si lo tikah hin kan laknak dawr zong nih hin rak kan khirh ṭhan u tiah khan an kan ti i khirh ṭhan khawhmi thil kha tampi um ti kha an vun chimmi cu si. Cun Chiti va si ahcun luṭawlnak te pawl va si ah a det kha ai ṭialmi a nithla an chuah kum luṭawlnak kha an van chim amah an chimmi te kan hmuh. Luṭawlnak he biana ah an chuah nithla an ṭialmi kha khi det au a luan cia khan an co i zei ka ti lai hi shampoo te pawl hna khi cu det a um loh ti kha dawr neitu lei nih khan cun an van chim duhmi si an chuah i ti khan zeiti paoh khan zeitik caan paoh khan hman khawh si peng ko an chuah ni thla lawng kha an ṭial ti kha an vun langhtermi cu si. Le thil dangdang zongah khan zei ke ti lai i hmuh thiam lonak tete kha dawr neitu lei nih khan an vun naih hna. Le hi kongah hin anmah thangzang khuabawipa kha phone in ka chawnh i thangzang khuabawipa nih cun hitihin uh, kan biaruah ning cu si tharli li hrim nih khin ve asi kho bak ti lo kan check piak u timi bak zong khi ase ngakchia rai sung kal min tam tikah a khodang lebang ca Sizung nih a tum hna lo ruang i a khua bak i a fu bak i an va fumi hna zong kha doctor te nih um cu. Hakha zeiruang hmanh si lo hi mi bak he tatṭan dihmi bak eidin ruangah a si ko ti kha a si.
Le hihi cutin in ṭha tein kan chimh ciami hna an si ko tikah hin kannih nih khan cun Nithla lunmi paohpaoh kha cu fimtawl dih ding kha kan biachahnak kha si ca kan kha kan tuahmi bak cu si an ti le cun hika hin changreu a luan cangmi thlen awkah a ngah komi te pawl hna kha cu anmah dawr neitu nih kha ṭha tein an kan chimh ahcun kha kha cu i theihthiam khawh zong kha si ko nain kha bantuk bia kha a um lo ti kha khuabawipa chim ding cu si biana ah dawr neitu nih hi changreu hi cu kan khirh khawh ṭhan ko hna tiah khan rak kan ti hna sehlaw ṭha tein kan pek ko hna lai ti kha khuabawipa nih a van ti ning cu si. Cun i ni thla luan le luan lo a theih lo kong ah khan cun atu i a cheptu hi Thantlang i sii lei rianṭuanmi zong an i tel te. Le Thantlang i hi bantuk ṭhanah pawng sungin chekhlatnak a nei pengmi a tuah tawntu zungzal tu kha an si ko ca hin kha bantuk tiang kha cu theih lo ding expire date auhmi te pawl hna theih lo ding tiang tiang kha cu kan an si lo ti kha thangzang kho bawipa nih cun a vun chimmi se le hi ah hin zeige ti lai fakpi il hniarnak zong kha um cu um lem lo natein zeige ti lai comment ah khan kan pa pakhat nih khan thil kha anmah lei i dawr thil an neihmi siseh cun an i fian lomi tete zong kha van um caah khan le hi thil hi anmah CDF pengtlang CDF zong nih khan Prussia an pek ngaimi hna kha a si le hmailei ah Thlakhat voikhat hi nan tuah peng kan tuah lai ti kha si. Khua Bawipa cim nih cu kan tuah lai i hi hmailei i kan tuah te tikah hin cun anmah CDF zong kha ni tal cang lai ti si. CDF hruaitu kha mu le anmah nih khan chekhlatnak kan neihpi lai. Kan tuah kan check an hlatmi kha anmah theihpinak in checkhlatnak kan tuah lai atu bantukin buaibainak um nakhnga lo ti kha thangzang khuabawipa nih cun a vun ka thanhmi si le thangzang khan voikhatnak si khua dang hmun dang kha cu atu bantuk khan an rak kalpi lengmang cangmi kha si ti kha si cun Hi dawr thil hi cheukhat daih auh cangmi ka ti lai cu. Zarhkhat daih auhnak simi te pawl hna kha cu kan ngaihthiam ko ti kha khuabawipa nih cu a van chimchapmi si. Bia hna ah ni thla a luan cang hna in zarhkhat lawng a luanmi te pawl hna cun ni hnih thum lawng a simi hna kha cu kan hei ngaihthiam ko hna ti kha a vun chimmi cu si. Cun hi hnu pinlei ah hin checkhlatnak zong cu an vun neih ṭhan peng lai i report a um sual uh, thil cawtu nih ka ti lai cu thil cawtu nih dei auhmi an cawk i an dawr neitu nih an pek hna i, i report a um ahcun thongsawm nga dantat dingin ceihmainak kan nei te cun kan check tikah kan vun check i thil phunkhat kha dei auhmi kan hmuh ah khan cun mi thlaluanmi kan hmuh ah khan cun thil phunkhat ah khan thong nga lengmang kha dantat dantat si lai ti kha a vun langhter chih khu bawipa nih cun le hi hi thlakhat voikhat kan peh peng dingmi kan tuah zungzal dingmi kan peh dingmi thil kha si timi zong kha vun chinchap i kho bawipa nih vun chimmi ah cun Dawr thil kan chekmi a tam deuh hi India lei thil deuh hi det auhmi si tiah kan a ka ti. Le India lei hi thil ei le din an sernak in thlaruk tiang lawng he a khan tiah kan a ka ti. Kawlram lei thil tu hi fek deuh a khang deuh ti kha a vun ka timi si. Le a si khawh ahcun India lei thil kan lak ah khan cun An chuahka te hrawng khi lak khawh ahcun a ṭha cu lo i an chuahnak a sau pah cangmi hna khi cu thlaruk hrawng lawng si tikah lailei mi tlawmte le thil duh paoh in a caw kho lomi dirhmun kan si caah hin thil a kal a cak lo ah khan cun Khakha nithla kha a luan lengmang ding khi a si ti kha khuabawipa nih a van ka ruahmi cu si. Le zei paoh si ah hihi an voikhat tuahnak a si caah hin i palhnak te zong kha i hmuh thiam lonak te zong kha um khomi si. Nain aho ca cio paoh ah khan thil ṭha an tuah ti tu in khin kei nih cun ka hei ruah le an va khangh mi heitin pawl hna an khanghmi kong ah hin biaelnak kha tlawmpal van um i pakhat he mi pakhat he kan i chawn le hi bantuk khang hi cu sullam khi um deuh lo ti khan a ka ti le hihi ka hal mino upa pakhat anmah thangzang i an hruaitu pakhat ka hal i zei ca dah khang cun dang khang a hlon in hlon awk a ṭha lo maw ti a ka ti le hihi khua dang pawl zong nih hin an khang lem lo te a hlonh hin an hlonh deuh ve nain an hlonh tik hin ngakchia kan ti cu an va char ṭhan lengmang le tikhan buaibainak kha a chuak kho ṭhan mi ka si ti le khat lei ah cun a hmaan ngai a ṭha ngai ve mi si an tuah laklawh cang ko ah khan cun ciam dih lak khan an tu ah khan hna hna cu thiang lawlaw ve cucu kan chim khawh to kan thawngpang ramchung lei cu siseh law nihin naite ah mizoram ah kan tonmi thil nih mi tampi kan lung an kan fahtermi cu ramdin pui timi kan nau nute thah nawnnak kong kha si le nizan ti ni august ni thum ni li hrawng te ah khan thih lonak an van tong i August ni thum ah khan a, a ton kha se natein a ruak kha an kawl i an hmu lo an hmu an hmu kho lo i cuticun nizan te ah khan a ruak cu hmuh se i a ngong ah nam in vihnak a um cun a taksa pum hna khan voi sarih hrawng nam in sawhnak a um caah khan mi kut in hliam a tuar ko lai ti kha mi tampi zumh ning cu si le Lunglei lei police pawl zong nih khan an ra i chekhlatnak ṭha te an neih hna. Le nihin tiang ahcun mi zei nih dah hi lainawnnak hi tualthattu hi a si ti kha an thei kho rih lo i a rauh hlan ah hika i police te le khua tlang mino hruaitu pawl nih an van i bawm lai i hi lainawng tu he an hmuh khawh colh lai ti kha zumhnak ka nei le hi kongah mizoram mizoram mipi tampi an lung a fak i hi lio ah hin a karlak ah kan nih ralzam zong he hi bantuk thil sual a tuah khotu kan si ve caah hin hi bantuk thil sual kan tuah nak hnga lo ralring taktak kan herh cun hi ka hin vun chim ka duhmi cu ralzam kan si i kan harsat tuk ahcun rak ka pehtlaih u keimah hi van pehtlaih khawh peng ka si biana ah ei awk din awk nan har caan zongah khan rak ka chawn u law bawmhnak kan pek hna lai i ka ti khawh tok khan mu cun nan dam lo caan ah biana ah mizoram ummi hna nan si ahcun si le ai cawknak zong siseh nan harsat tuk ah khan cun rak ka chawn u law keimah ka rat khawh lo zongah tikhan bawmhnak kha tawlrel khawh kai zuam lai kan tawlrelpi hna lai i kan harsat tuk ah khan cun thil si le si lo kha tuah khawh seh i ralzam kan si tikah thil sual kan tuah sual ah khan cun kan zate khan mawh phurh dih ding kha kan si caah khan kha bantuk a um nakhnga lo kha fakpi in kan i zuam cio hau. Le hika ralzam ramchung ramleng abik in Mizo ramchung ah ummi ralzam kan si ahcun tlaimi dangdang tete zong nih khan harnak nan ton sual a si ahkhan cun rak ka pehtlaih u i rak ka pehtlaih khawh peng ka si hi ka han comment zong rak tial u cun facebook lei zongah khan messenger lei zongah khan atu i ka min ning te khan um peng ko e kha khan van pehtlaih khawh peng kha ka si le kan i bawm cio hna lai kan harsatnak kha kan i bawm lai i cuticun hi kan ram buai chung harsatnak he kan kan ṭanrual tein kan um ah khan cun kan pah khawh ko lai ti kha zumhnak ka nei i ram chungah i hi ka hrongrang kan pawngkam hrongrang ah Thawngpang bia na ah zawtfahnak na pawngkam ah a tongmi an um zong ah khan nangmah theng na ton lo zong ah khan harsami an um zong ah khakha thawng rak ka pek pek khawk a si keimah sinah khan rak ka pe u law cuticun pehtlaihnak ṭha tein rak ka pe u law tikhan kan tawlrel lai ti kha a donghnak vun chim ka duhmi si nan cungah lunglawmhnak tampi ka nei